haleluya hu na vhathu vho lovhedziwaho nga nḓila i songo tou dzudzanyeaho a si nḓila yone a si kone kuitele zwi a tea u korekiwe zwinoni praise the lord vhaṅwe vhone vha tshi swa maḓini a ḓe ndi dzo demonstrata ngaho vhaṅwe vhone vha tshi swa maḓini a swika itiwa so nga dzina ḽa khotsi na ḽa murwa na ḽa vhea mukhetho o vha u songo itwa zwone bivhili a i ngo laedza hezwo zwithu kana vha kwamba bivhili a i ngo ita mini a i ngo laedza mafhungo o raloho bivhili bivhili yo ri ni lovhedze nga dzina ḽa khotsi na ḽa murwa na ḽa vhea mukhetho mara a i ngo laedza uri vhone vha ite ende futhi nga tshikhuwa vha ḓivha uri tshikhuwa tshi amba zwavhuḓi tshikhuwa tshi ri baptizing them in the name not the names

o tendaho a lovhedzwa u ḓo tshidzwa bivhili ya mudzimu i ri o tendaho a lovhedzwe u ḓo tshidziwa matsina khaho vhutendi a zwi gumi kho ri vhone vho pfaifi fhedzi wo pfaifi hu tea vha na ndovhedzo ine ya vha hone amen na rizini ya heyi ndovhedzo ndi ḓovha nda ḓi ṱalusa phanḓa u lovhedziwa ndi u tshidziwa ndi u lamuleliwa amen vhaḓo tshipari tshi a phala a tendaho a lovhedzwa u ḓo tshidzwa muṅwe uri a vhafunzi a nṋe ndo tenda mara thi khou nyanga u lovhedziwa mulandu u sa khou nyanga u lovhedziwa vha peresini dza hone a ndi kha ḓi vha na zwivhi ndi kha ḓi dafola ndi kha ḓi damba nzhe ndi kha ḓi dzholesa ndi kha ḓi gidimesa na vhatukana ndi kha ḓi gidimesa na vhasidzana hezwi anga zwi khou vhea zwa ita u tshi yo lovha u nga si kone u zwi litsha arali u songo lovhedziwa u tea u thoma wa lovhedziwa wa wana maanḓa kha muvhili wa yesu khristo ndi hone u tshi ḓo kona u litsha vhuvhi hawe hu tshimbira roṱhe musi zwino vhathu vha mbo ḓi zwi ḓisa vice versa vha pfa unga muthu u tea u thoma a lovhedziwa lwa u litsha zwivhi zwawe zwoṱhe na ḓo ri tshi dzwa ri ngo litsha zwivhi zwavho riṋe zwoṱhe amen mara zwezwi ri nga ngomu kha gospele murena vha ri empower murena vha ri mannḓafhadza uri ri kone u litsha zwivhi u kone u rembuluwa kana vha khou pfa mafhungo risini yo ri wai muthu a kha ḓisa phanḓa na ita zwivhi ndi ya uri ha ngo lovhedziwa ha ngo ṱanganedza maanḓa amen maanḓa a ḓa wa kunda vhuvhi praise the lord bivhili ya ri a tendaho a lovhedzwa u ḓo ita mini u ḓo tshidzwa ha mafhungo ndi mafhungo ngoho matayo

Ndi fanela nga dzina ḽa Yesu. Vha ri nga dzina ḽa Yesu muya muvhubvu. Zwino u tshi amba nga dzindimi nga dzina ḽa Yesu. A vha thu vha zwipfa. Ndi zwezwo zwithihi. Ndi zwezwo zwithihi. Thile fela mudzimu ḽi ri they shall cast out demons in my name. Speak with new tongues in, in, in whose name? Amen. Kana vha songo vha kafha. Zwo leluwa ngo to ralo. Hei ndi tsumbulo ndi ya ḽiṅwe ḓuvha mudzimu ḓo vha thusa ngayo kha ndi vhalelwe yes iyani ha ni ite vhathu vhoṱhe vha funziwa nga u vha lovhedza dzinani ḽa khotsi na ḽa okay ho pfi madzina ni a fhethu hopfi dzinani ya zwone arali ho vha ho pfi madzinani ro vha ri tshi ḓo lo- ro lovhedza nga dzina ḽa khosi ḽe ḽa murolemeketa ngori ndi madzinani a ri ngo tea u amba dzina lithihi ya zwone mara zwino afha noni hopfi dzinani Hafha- hafha- ndi zwone hopfi dzinani ya zwone ehe yani hani ite vhathu vhoṱhe vhafunziwa nga u vha lovhedza dzinani ḽa Khotsi na ḽa Murwa na ḽa Muya Mukhethwa. Amen. Ndi kha dzina ḽa Yesu thiri. Zwino a ri yo lavhelesa uri vhaapostola vha tshi lovhedza vho vha vha tshi lovhedzisa hani kha bugu ya mishumo ya vhaapostola chapter hezwi tea uri zwi funze a thi nyanga uri vhathu vha dzhene maḓini vha sa ḓivhi uri u lovhedzwa ndi mini vha tea u zwi pfesesa badi nga maanḓesa praise the lord mishumo ya vhaapostola chapter chapter 2 verse 38 petro amba navho a ri shandukani noṱhe ni lovhedzwe dzinani ḽa yesu kristo vha lovhedzwe dzinani ḽa nyi ḽa yesu kristo ehe hu vhe u hangwelwa zwivhi hu vhe mini ndi hone ni tshi ḓo ṱanganedza tshifhiwa tsha muya mukhethwa kha mafhungo bivhili ya ri mini ndi hone ni tshi ḓo kona u ṱanganedza tshifhiwa tsha mini tsha muya mukhethwa amen wo thoma wa dzhena ndovhedzoni wa hangula zwivhi

Ngauri wo vha u sa athu ḓa kha vhone, vho vha vho sokou lovhedzwa nga dzina ḽa Yesu Kristo. vho vha vha sokou lovhedzwa nga dzina ḽa nnyi kana vha khou pfa mafhungo uri ndovhedzo itiwa nga dzina ḽa nnyi itiwa nga dzina ḽa nnyi vho vha vho sokou tou lovhedzwa nga dzina ḽa nnyi ḽa yesu khristu amen ri hanefhoi ri dovhe ri yo vhala hei ngo ri ḓo to vhuya nga ri gidimele kha chapter 10 abe fhethu ndi khou vha funzela ndi khou funza vhone nda vha fhafha nda vha funzela na vhaḓulu vhavho ri vha funze vhaḓulu vhavho zwone sera zwi nga maanḓesa Ri thoma u vhalwa kha 47 na 48. Ndi nnyi ane a kona u dzivhisa maḓi Ehe. uri avha vha si lovhedzwe? Hafha ndi muḓini wa Korneliasi Petro he a funza hone. Vho vha vho ri Petro a tshi khou funza muya mukhethwa wa ḓa ha vhone vha sathu dzhena maḓini. Amen. Hapfi kha vha ye maḓini vha ye vha ite mini? Vha lovhedzwe. Ndi nnyi ane a khou dzivhisa maḓi ngori muafho muya mukhethwa we ra u ṱanganedza navho vho u ṱanganedza vha mbo ḓi ya vha pangwa ngomu maḓini vha lovhedziwa nga dzina ḽa nnyi a ri ḓo ivhala dovhe rifhe futhi ndi nnyi ane a kona u dzivhisa maḓi eh. uri avha vha si lovhedzwe mm. hu pfa vho ṱanganedza muya mukhethwa vhunga riṋe vhoo eh. a ri nga vha a ri nga vha lovhedzwa dzinani ḽa nyi ro vha na zwiscripture zwiraru zwino kamba tshithu tshithihi vha khou pfa uri lovhedzwa nga dzina ḽa yesu kristo a u lovhedzwa nga dzina ḽa khotsi na ḽa mna na ḽa murona ene mkhefa ho lovhedzwa nga dzina ḽa yesu kristo ngori dzina ḽa yesu kristo ndi dzina ḽa khotsi ḽi vhidzwa nga dzina ḽa khotsi ḽa mya mkhefa ndi dzina ḽa khotsi la la mu- ndi dzina ndi dzina la la murwa praise the lord lino ḽo dzhiwa ḽa huliswa ḽa ya nṱha ha madzina oṱhe ri kha ḓi tshimbila roṱhe musi apa ri ye kha reason yo ri why muthu a tshi tea u lovhedziwa bugu ya petro yo thoma chapter 2 haleluya matsina a vhutshidzi ha mudzimu a tshi tshidza vhathu vhawe, vhunzhi hazwo o vha fhirisa nga maḓini. Bivhili ya Mudzimu i amba nga ha Noahe o fhaṱaho gungwa kha vhathu vha shangoni vhe vha vho 20 billion ha tshidziwa mimuya ya 8 ṱhoho dza 8 vhathu vha 8 fhedzi bivhili i tshi amba iri vho ḓo tshidziwa vhunga vha tshi tou fhira vhukati ha maḓi mahulu amen ri khou vhona vhaisraele vha tshi khou bva egipita vho tshidziwa vha tshi khou tou bva nga vhukati ha maḓi mahulu amen matsina ndi hone u tshidziwa hune hu ḓo ḓa musi mudzimu a vha khou zwi sumbedza nga zwinepe ngei murahu uri vho no ḓo tenda kha yesu kristo vha tea u pfuka vha tshi khou tshidzwa nga kha maḓi amen hanea maḓi e noxe a pfuka khao hanea maḓi e vha iselela vha fhirela khao yenea maḓi mathihi ora vha funzilenea maḓi mathihi haya maḓi aya ane a vha o ṱumana na maḓi a re haningei vho isirele vho egipita gai maḓi a shangoni oṱhe a vha a khou ṱumana tshita so vhashumi ri musi ndi maḓi mathihi masina ndi nḓila ine mudzimu a khou i ḓisa uri a kone u tshidisa vhathu nga vhawe ngayo ehe a ri vhalelwe u thoma ka vesi chapter two uh,

ri khou thoma dzi rizini dzo ri wa vha khou tea u lovhedzea yes wo fana kristo o vhuya a fela zwivhi khathihi ehe o lugaho a fela vha songo lugaho o lugaho a fela vha songo lugaho kristo o lugaho a fela vha songo lugaho u ka vha fela vha songo lugaho uri hu itea mini ngori a vha ngo luga uri navho vha vho vhidzwa vho lugaho ehe uri a ri ise ha mudzimu uri a kone u risa ha mudzimu matsina zwi kristo a khou ri fela i Ḓuvha ḽine iwe wa ṱanganedza Yesu, wa lovhedziwa, a u tsha vha iwe u vhonelaho phanḓa ha Mudzimu. Matsina wo no dzhena kha gungwa, ḽine heḽo gungwa ḓiraiva ya hone ndi Yesu Kristo. Kha heḽo gungwa hu dzhena vhoṱhe vho mu tendaho, vha songo mu tendaho a vha koni u dzhena, ngori ḓiraiva heḽo gungwa u khou ḽi reila a swika a vha tsitsa a ri, yehova vha nga khevhaa havhanoni a vha tsha laṱiwa mm. amen havhanoni vho fanela ngo fhiwa muya mukhethwa ngori vho ḓa nga kha dzina ḽawe mm. ngori ndi ene nḓila na vhutshilo na mafhungo ngoho haleluya hu na gungwa zwino hafhanoni ri khou dzhena gungwani ḽine heḽo gungwa ḽi khou reiliwa nga yeso oh, a tshi dzhia a tshi ri isa mudzimuni haleluya e ri vho fanelwa nga u ṱanganedza muya mukhethwa khevha mm. vho fanelwa nga zwifhiwa zwa ṱaḓulu khevha vho fanelwa nga amba nga dzindimi khevha vho fanelwa nga u porofita khevha vho fanelwa khevha o vha hwala nga gungwa gungwa eḽo ndi lifhio vha vha ḽi ḓivha ndi vha vhudza heḽo gungwa ndi muvhili wawe haleluya vhori fori gungwa ndi lifhio ndi mini ndi muvhili wawe matsina na musi zwino vhone vha khou dzhena gungwani ni na heḽo gungwa wa dzhena khaḽo a u tsha laṱwa heḽo gungwa ḽi khou amba uri wo fanelwa ngo u ṱanganedza zwa ḽiṱaḓulu heḽo gungwa ḽi khou amba uri iwe wo tshidzwa heḽo gungwa ḽi khou amba uri u a ṱanganedza muya wa vhutshilo a vha ḓo rameli tshizwidzo kha ndi vhalelo yo hu fana kristo o vhuya a fela zwivhi khathihi o lugaho a fela vha songo lugaho uri a ri ise ha Mudzimu. O vhulawa lwa ṋama, o tshidzwa lwa muya. O ralo, o ya a yo funza na mimuya i re khothoni. Kha vhe pfa mafhungo. Hupfi o ya a funza na mimuya i re khothoni, i re phrizini. Matsina nga ḓuvha ḽa vhuraru ezwi ḽa a tshesa a- a- a- a- o lo- o- o lovha. Matsina o ya nga ngomu heleni a swika a funza vhathu gospel. Vho tendaho vha ṱuwa naye. Amen. ha vho sina rizini ya uri a funze gospel a ḓo vha khou i funzela mini arali a si khou tea u ṱuwa navho eh, kana vha khou pfa mafhungo o ya a i funza uri a ṱuwe navho a vha funza vha tendaho a ṱuwa navho vha songo tendaho vha sala ningei ehe ye kale i si tende khayo masina ndi mimuya ifhio ndi mimuya ye kale i si tende nga tshifhinga tshifhio nga tshifhinga tshe noahe a vha khou fhaṱa khungwa heyi mimuya a vha ngo tenda a vha ngo zwi ṱanganedza zwa zwi khou ambiwa vhe vha humbule noahe a vha ene mutshidzi wa heḽi ya shango ha vha hu si na muṅwe mutshidzi wa heḽi ya shango noahe a tshi ḓa mudzimu vho mu ḓisa nga tshifanyiso tsha u sumbedza uri shango ḽi ḓahoi hu ḓo vha na mutshidzi. Noaxe was a saviour of that world. Naho o funza miṅwaha minzhi minzhi a tshi khou funza gospele ya uri hu khou ḓo na mvula, shango ḽa fheliswa. Tendani Mudzimu ni mu gwadamele. Shango ḽoṱhe ḽa sa gwadame, shango ḽoṱhe ḽa sa pfe zwine Muṋe wa Mudzimu a tshi amba. amba zwi tshi khou bva mutshimuni vha mu litshe o ralo fheri ri khou penga matsina ane o vha o ḓiswa sa tshifanyiso tsho unga tsha khristo tshine tshi ḓo ḓa mara vha sa tende vha fhela vhoṱhe nga maḓi apo ḓira mini ana mafhungo vha kwapfa ha to tenda vha muṱa wawe fhedzi vha vha vhone vha tshidzwaho vhathu vha eight fhedzi none ye family yawe na vhananyana na vhafumakadzi vha na vhafumakadzi vha vhana vhawe na na na na ene na mufumakadzi Vha- vha vhone vhathu vha dzheniwa nga ngomu gungwane vha vhone vhathu vha tshi zwo fhedzi zwa vha zwo fhelisa zwezwo amen mara a vho vhiwo pfhi avhesa mutshidzi zwino mudzimu vha ri ḓisela mutshidzi ene a vha yesu kristo ḓuvha ḽine heḽi shango ḽa ḓo fheliswa matsina vhoṱhe vho dzhenaho kha gungwa ḽa yesu a vha nga ḓo lovha na shango vha ḓo vha vha tshilaho vhoṱhe vho dzhenaho kha gungwa ḽa yesu vha ḓo vha na vhutshilo vhuswa vha ya vha tshila kha shango ḽi tevhelaho vha humbule heḽi shango ḽi tea u fhela hu khou ḓa ḽiṅwe shango ḽo no tonga sa ḽeḽi ḽine riṋe ri khou ra tshila khalo kha vha pengele shango ḽo thoma ḽi tshi fheliswa ḽo fheliswa nga maḓi zwone ke vhone vha vhala bivhili adamu o beba vhana vhavhili a zwone vhathu vhanda shangoni vhathu vhanda vhathu vhanda i tshi ḓa kha chapter 6 bili ya mudzimu yeri vhuvhi handa shangoni helu tshipfi vhuvhi handa havha huna vhatshinyi vha vha vho ḓa online phela vho pfa ndi khou funza muleza wori vhutshinyi hone itiwa nga vhavhi amen the iniquity of the wicked people vho pfa zwo pfa zwavhuḓi ola muleza ndi vhutshinyi havha khou itiwa nga vhavhi nga madimoni mudzimu vha decide u fhelisa shango ḽoṱhe vha tou dovholosa shango ḽavho nga huswa that's why ho ho tshidzwa vhathu vha 80 ngori number 7 i khou amba complete mara number 8 ndi nye- the new beginning ngo tshimbila roṱhe musi ha dovholosa iṅwe new the new beginning mudzimu vha thoma lushaka luswa nga vhathu vha 8 na dziphukha dza dza dzo pangwa nga ngomu a vho ngo tou dovha vha tou sika ḽiṅwe matsina riṋe ri iṅwe tsiko ri tsiko ya vhuvhili none ri tsiko ya vhuvhili tsiko ya vhuraru riṋe u bva kha ḽifhasi amen ngori shango ḽo thoma ndi kone ndi kone wa ṱalutshedza bivhili shango ḽo thoma bivhili ḽipfela mudzimu ḽi tshi amba ḽiri hone shango ḽa ḽo vilingana hu si zwikalo hu na ḓivha ndi shango ḽe ḽa vha ḽo tshinyadzwa murahuni ḽia kana vha khou ḽipfa shango namba ḽa ḽo tshinyadziwa mudzimu vha sikulula ḽiṅwe vhe ri nga u vhe na tshedza vha tshi khou sikulula shango ḽa nyi ḽa adamu ha vha na tshedza adamu a ḓa ro tshimbira roṱhe musi adamu a tshi ḓa vhathu vha tshinya chapter six mudzimu vha vha wa vha wa ipa shango ḽoṱhe rine ra vha ri khou dzhena zwi kambo ri vhararu a zwone kana vha kha mafhungo ri yo dzhena kha ḽiṅwe shango ḽa vhuna ḽine nzumbulo ya mudzimu tshi amba i ri nda vhona ḽiṱaḓulu ḽiswa nda vhona na shango ḽiswa khalo ho vha hu si na lwanzhe matsini eḽi shango ndi ḽifhio ndi shango ḽine vhoṱhe vho tendaho yesu khristo vha khou dzhena ningei yehova ha tsha ḓo dovha a sikulula vhaṅwe vhathu hu khou dzhena vho ṱanganedzo yesu khristo fhedzi amen hu khou dzhena vha re kha gungwa ḽa yesu khristo fhedzi a vha ḓo rame ni tshivhidzo i pfunzo vha khou i pfana a vha ri mfunzi wa funzo nga maanḓa musi u sa fhela mbilu ha mudzimu ho lindela maḓuvhani a nwafo musi hu tshi khou lugiswa eh, a mafhungo ndi mahulu hu pfhi musi u sa fhela mbilu ha mudzimu ho lindela maḓuvhani ano apfhi mudzimu ya iṅwe nḓila vha vha vha tshi kono konḓelela vhathu vhe vha vha khou tshila songo ni nga iḽa tshifhinga ngori vhuvhi havha ho anda ngori havha hu na vhatshinyi vhe vha vha tshi khou ita vhuvhi ngo tshimbila roṱhe musi mara mudzimu vha konḓelela vha sa fhele mbilu vha konḓelela vho lugisa uri heḽi shango ndi koo ḽi fhedza hono ene a ḓo tshidzwa u ḓo tshidzwa amen mara a ḓo tshidzwa ṱhoho mbili fhedzi murafho woṱhe

eri havha ndi ḓo vha tshidza haleluya ngori ndi murafho wa luga ndi murafho wa vhuḓi a vha ḓo rameni tshivhidzi musi hu tshi khou lugiswa iḽa mbulungelo mm. ye ya dzhena khayo vha si vhanzhi matsina mbulungelo ya noaxe yo vha yo tou fhaṱiwa nga ene muṋo ḽi gungwa ḽo ri a pange zwipuka a pange na vhathunyana mara mudzimu vhe ri ndi khou ḓisa mbulungelo khulwane ndi khou ḓisa gungwa luhulwane ḽine a ḽi nga tou dzhena vhathu vha malo ḽine a ḽi nga tou dzhena vhathu vha 8 ḽi ḓo dzhena vhoṱhe vha mutendaho nga kha mirafho na mirafho vha ḓo vha vha tshi khou dzhena nga ngomu gungwani vha mutendaho vha khou dzhena kha gungwa vha tshidziwa kha mbiti ya mudzimu haleluya vha tshidziwa kha vhuhali ya mudzimu na kha maanḓa a swiswa vha ḓo ri ameni e pfunzo vha khou i phana re ndi uri ṱhoho ṱharu vha tshidzwa vha bva maḓini mhm. vha tshidzwa vha bva gai nga gungwa zwone ḽone ḽo vha ponyokisaho zwino masina a yesu kristo muvhili wawe ndi gungwa ḽa vhorine ḽo ri phulusa kha vhuhali ha mudzimu ḽo ri phulusa kha zwiito zwivhi zwa vhathu vhavhi kha ḽino shango u tshi tou lovhedziwa fhedzi u khou dzhena kha muvhili wa yesu wo dzhena nga ngomu gungwani sia tsamaya jerusalema halleluya sia hamba jerusalema praise the lord na zwino ri khou ya hone vhaṅwe vha khou ya hone nṋe ro no ḓivha haningei ri khou to ḓo dzhiela vheni riṋe ri dzi captain halleluya muṋe wa gungo ri ntevhelele zwino ri khou ṱuwa praise the lord ri tshifanyiso tsha zwenezwo na zwino kha vha pfe tshi mafhungo khou awe ni tshidza na bivhili amba ndi yone nda khou ya nga vha tshi pfa hone arali vha sa pfi bivhili i ri mini

tsho ri mudzimu u ḓo tshidzisa hani vhathu vhawe a vha fhaṱela gungwa ene muṋe haleluya noahe heḽi gungwa ḽa itiwa nga vhone vhane mrene eh. ndi amba ndovhedzo hepfi ndi amba ndovhedzo ine i si vhe u kupula tshika ya ṋamani i vhe i si no hwaya na eh, a si mafhungo a tshisibe hezwinoni heyi ndovhedzo a i khou kupula tshika ya ṋama hezwi bili ya mushumo tshi ri ive ine i si vhe kupula tshika ya ṋama u khou amba nga nga nḓila wa vhupi ndovhedzo i a kona u kupula tshika ya muya haleluya hei tshika ya muya ine vhathu vha i ḓola vhe vha humbule muṅwe na muṅwe a tshi tenda yesu kristo u fhiwa ḽi dzhakete ḽilapfu he ndi ṱukwini kutimbarotemosi kupiwa lijakete lilapfu no guma hange lori zwa zwino hoyu muthu ndi tshipe livha litovha li tshena tshena tshena tshena tshena mara nga nṱhani ho ita zwivhi helia lijakete livha ḽi khou sokou namela madondo li tshi namela madondo vhae vha vhala kha bugu ya zakaria livha ḽi khou namela madondo li tshi namela madondo na arona tshi sala tshi vha tshifhe o vha tshifhe a vha a na madondo sathane litshia litshi muhwela vha ri hafhu dzhasi ḽawe ḽi a no tswuka a ḽi tsha vha ḽitshena ḽo no vha na madondo musi matsini ezwi u tshi khou dzhena nga ngomu nga ngomu nga ngomu maḓini haḽa madondo e vha u nao vha kha vha pengele vhane vha vhono vha vhatendi vha na madondo vha ya hangula zwivhi vhane vha vha ambara dzhasi ḽitswu heḽia dzhasi ḽitswu vha tshi dzhena maḓini ḽi khou bvulwa vha pfha dzhasi dzhasi ḽitshena arali muthu o zwa khakhea a vha na dondo a humbela pfarelo mudzimu vha ya muhangwela vha ṱanzwa dondo vha khou ṱanzwa nga mini nga malofha a tshesho ndi afho he bivhili ya mudzimu i tshi amba yeri

ndi u humbela luvalo lwa mudzimu ndi u humbela uri yehova mphe nḓevhe yo u pfhavho mphe maṱo o u vhonavho mphe mulomo une u ḓo amba dzina ḽau oh, mphe mbilu ine ḓo ṱalukanya iwe yehova matsina ndi uri hezwi zwanḓa zwanga zwi tshavha zwanga a ndi tsha sokou tou farafara zwoṱhe zwoṱhe a ndi tsha sokou tou amba zwoṱhe zwoṱhe a thi a ḓo dovha nda amba maṱamba a thi a ḓo dovha nda lidza tsango a thi a ḓo dovha nda sea muthu nda vha na vhutsha ngori hoyu mulomo ndi wau ngori ndi khou humbela luvalo luswa ha yehova ndi khou humbela muya muswa ha yehova tshipotoni tsha ḓo dovha nda ya ndi khou khona nda ya kerekeni haleluya a vha ḓo rema ni tshivhidzo a vha ri ndi a khona ndi a kerekeni nga swondaha ndi a kerekeni not umbuli ubva tshe nda tshidzwa ndo no lova swondaha ebo hezwi ya mbalela kana ho ngoba kapa ndi amba ndobedzo ine i si vhe u kopula tshika ya ṋamani tshayo ndi u humbela luvalo lwavhuḓi mudzimuni tshayo ndi u humbela luvalo lwavhuḓi gai matsina zwino vha ḓo fhiwa na luvalo uri vha vhe na luvalo matsina luvalo ndi mini matsina luvalo kha vhathise luvalo ndi mini hezwi tshipfu matsina tshayo he ndovhedzwe ha vha humbela luvalo lwavhuḓi mudzimuni muthu a tshi sikiwa o sikiwa e na luvalo mara luvalo lwa muthu a lu strongo lune lwa kona u kunda vhuvhi a lu strongo lune lwa kona u detecta vhuvhi kana vha khou pfha mafhungo luvalo lwa muthu a lu strongo lune lwa kona u kunda vhuvhi zwino ngo mara muthu wa masiko wa siko that's why muthu mbilu i tshi yofa inoni vha tshi nyanga u ita zwithu zwone zwone mara hula luvalo a lu ngo khwaṱha mara mudzimu vha khou ri nṋe ane a ḓo nṱanganedza aya a lovhedziwa ndi ḓo mu fha luvalo luswa lune u ḓo kona u mpfha ndi tshi amba amen kono nthetshelesa muya wanga hune wa rela hone u ḓo ya nga tshikhuwa ndi zwone nga nḓila ya simple your conscious is the voice of the holy spirit luvalo lwavho ndi ipfi ḽa muya mukhetho holo ndi luvalo lwavho lu revalo wo tshidziwa holo luvalo ndi ipfi ḽa muya mukhethwa amen kana vha khou pfa mafhungo nda ndi khou amba na vhaṅwe ri kwa kereke ndi ri eh mbilu yanga i tsha ntendela uri instrument i sale hafho ne ya khou sala hone ndi kuti ndi ndi bvise

Praise the Lord. Amen. Amen. tshayo ndi u humbela luvalo lwa vhuḓi mudzimuni nga u dzamuluwa ha yesu kristo mm. a re thungo ya tshaula tsha mudzimu amen eh, tshe a ya ngei ṱaḓulu mm. hune vharuṅwa na vhavhusi na vha maanḓa vha muluvha

Ho ro fa ho siani ḽa zwivhi, ri kha ḓi kona u tshila hani zwivhini? kha vha fe bivhili i ri nga khathihi matsina a riṋe vhathu ro faho siani ḽa zwivhi ane a ḓo uri vhathu a- a vhathu zwi pfa uri u kwamba upfi mini hezwi bivhili tshi ri vho fa- ro faho siani ḽa zwivhi u fa siani ḽa zwivhi ndi mini u fa siani ḽa zwivhi ndi ya mafhungo Matsina aya zwino ni vhone vha tshi khou lovhedziwa houḽa muvhili wa zwivhi une vhone vha sa ḓo tenda wa vha u khou vhalelwa zwivhi u tshi khou vhonwa vhuvhi khavho hezwi vha tshi lovhedziwa zwivhi zwavho vhone hu pfi zwo fa zwe zwa vha zwivhi zwi khou tshila khavho zwivhi zwo ita mini zwo fa ngori mini vha nga pomoka vha nga pomoka mufu vhe ri amba nori no zwi itela mini no nga si mupomoke mufa zwone mazine zwi vha tshi khou vhulungiwa zwivhi zwavho zwi vha zwo fa sathane ha tsha kona u vha hwelela ngori mulayo u fara vhane vha kha ḓi tshila kana vha pfa mulayo u fara vhane vha kha ita mini vha kha ḓi tshila mulayo ndi wa vhane vha khou tshila u itela u itela vhane vha khou tshila vho faho ri nga si ri vha ḓo kwasha vha kona u kwasha mulayo vho faho a vha kona u kwasha vha ḓo kwashisa vha khou mona muthu o sokou thoma sokou ri u ḓo zwifha kana u ḓo zwifha ngauri u ḓo ri nda nda ndo ḓifisa ko eh, a ita tshilifuna ikoliti hapfi ndi yono zwifha mufu kha ḓi zwifha mufu kha ḓi semana hu na muthu ono lugo fhira mufu vhone mu vhona vhone praise the lord zwino ipfi ḽa mudzimu ḽiri matsina ha riṋe ro fasiyani ḽa mini matsina u u fasiyani ḽa zwivhi ndi u fade ndi u fa nge ra vhulungiwa kha mbulungo ya yesu kha lufu lwa yesu amen hezwi ri tshi vuwa houḽa muthu mulala o sala ri khou vuwa na vhutshilo vhuswa amen karivha kani a ni zwi ḓivhi zwa uri roṱhe ro lovhedzwaho kha yesu kristo ro vhe- ro lovhedzwa lufuni lwawe naa ehe zwino ro switwa ha nae zwino ro switwa ha nae nga iṅwe nḓila ro vhulungiwa naye ehe nga u lovhedzwa lufuni nga u lovhedzwa lufuni masine zwi vhane vha tshi khou lovhedziwa vha khou lovhedziwa kha lufu lwa yesu khristo ende futi kha dzi mpfu dzoṱhe lufu lune mudzimu vha lu considera lu lwa maanḓa lu na nungo lufu lwa yesu ngori o fa dovha vuwa mathina na riṋevho uri ri tshi yo fa arali tshi ḓo fa na titendi u fa ri vha ḓo vuwa amen ehe

ri vhone vha badani vha tou vhona muthu a khou itisa zwiṅwevho nga dzina lesu kana u lisesi muṅwe brada u khou sokou tou itisa zwiṅwewa u si redino mani eh, nga dzina lesu amen ngori u ka gungwa ḽa yesu a ndi ṱo ḓi vhuya ḓa gungwa ḽa yesu u tou ita zwavhuḓi uri u khou dzhena maḓini wa holwa nga gungwa zwone wa holwa nga muvhili wa yesu yabela thungo ya mudzimu na vha vha tshilaho kha Kristo Yesu. Aha. Zwino vhuvhi vhu songo tsha vhusa muvhili waṋu, vhuvhi vhu songo tsha vhusa mini muvhili waṋu yes une tshawo ha ḓo vha u fa. Ni songo thetshelesa dzinyemulo dza wonoyo muvhili. U s- a u- a u tsha tamuwa zwiṅwe na zwiṅwe amen Amen. Eh, na musi ngoho ndi tovha na babalasi

ni songo thetshelesa dzinyemulo dza wonoyo muvhili ni songo thetshelesa nyemulo dza wonoyo muvhili howo muvhili zwine wa tama ni songo zwi thetshelesa zwi iginoreni amen yes nahone ni songo kumedza miraḓo yaṋu kha vhuvhi bivhili ri ni songo kumedza miraḓo ya vheni kha mini kha vhuvhi ya vho shuma zwi songo lugaho ee ngori muvhili hounoni ndi wa yesu kha vha mmbudze vhone vha khou shumisa muvhili wa yesu ita vhuvhi vho tonga judasi iskariota u khou zwifha zwone u tshi khou tswa vho tonga judasi iskariota muvhili wa jesu u tea u ṱhonifhiwa zwone ho muvhili u khou shandukiswa ṋamusi wa vha wa lupenya wa vha wa yesu kristo arali vha vha sina dzhasi litshena vha fhiwa dzhasi litshena nga iṅwe nḓila vhone vha aphuruviwa vha khwaḽifaiwa uri vho fanela ngo ṱanganisa muya mukhethwa vho fanela ngo sungo dzumbulula zwipiri zwa ṱaḓulu amen vhaṅwe vha vheni ndo ri ni tshumela mahayani afha ni tshadela ndo ri vhona tshanduko afhe vhaṅwe vha vheni ndo dalelwa nga vharuṅwa amen zwiṅwe zwi ḓo itea hanefha vha tshi khou dzhena maḓini vha zwi pfa uri hai hu na maṅwe maanḓa ane nda khou a pfa nga ngomu hanga vhaṅwe vho tsikiwaho nga mimuya mivhi i ḓo vha tshi khou ṱuwa musi vha tshi khou lovhedziwa amen vhaṅwe ḓo vha tshi khou khaukana nazwo zwa vhadzimu na malombo na mini zwe vha si lingwa vha sathu bebiwa zwa zwi khou ṱumulwa na musi nga dzina ḽa jesu haleluya ri vha nga mini dzina ḽa yesu kristo

uri vhunga kristo o vuswa vhafuni nga lupenyo lwa nyi matsina kristo o vuswa lufuni nga lupenyo lwa khotsi na rinevo a rife na rinevo eh. ri tshimbile kutshilele kukuswa ri tshimbile tshimbile tshimbile kutshilele ku mini hezwi matsina vhone ri tshi to nga dzina ḽa yesu kristo muthu mulala wa zwivhi wa matamba wo semana wo ḽa sa ḓivhalekani ofa amen vha tshi to vuwa vha tshi to bva fhedzi vho wana khanzu ntswa vha khou vuwela vhutshilo lu luswa hune na mihumbulo ndi miswa vha ṱoḓi wana mihumbulo yene ḽa kale vha ri tanga bivhili amen mara vha ṱoḓi uri hu na zwiṅwe zwithu zwo no fhaṱelea nga ngomu hanga a thi tsha fana na muthu muswa uri wa kale amen ehe ngauri arali ro baḓekanyiwa nae kristo mafhungo kha iyo zwino arali ro baḓekanyiwa na nyi nae kristo yes nga u fara nga ene nga u fara nga ene Na u dzamuluwa ri ḓo baḓekana nae. No vuwa ri ḓo nga sae. Arali no baḓekanyiwa na Kristo, masina ndovhedzo, rizini ya ndovhedzo kha ira ipfe ṋamusi. Rizini ya ndovhedzo ndi u baḓekanyiwa na lufu lwa Yesu Kristo lwo iteaho 2000 years ago. Hallelujah. Vha khou baḓekanyiwa na lufu lwawe. Vha khou baḓekanyiwa na u vuwa hawe. Hallelujah. Uri Yesu Kristo a tshi ḓo vhuyavho navho arali vha wana vho no ṱuwa kana vha kha ḓi vha hone vha vha vha na luswayo lune vho makiwa uri vhone vha wa yesu vha phathi ya tshi- ya gungwa a vho ḓela mini tshivhidzo vha khou tenda uri ameni na read nga ri zwi ḓivhe zwa uri muthu mulala washu o vhambiwavho ai muthu mulala wa zwivhi ono ita zwivhi ono ita zwithu sa ḓivhaifani vha ita mini ehe hu tshipfi muvhili wa zwivhi u lovhe hu tshipfi muvhili wa zwivhi ite mini masina muvhili wa zwivhi ndi ufhio muvhili wa zwivhi ndi hoyu wono we murena vha vha tshi ḓo dzhia vha yo isa heleni mara zwino wono rengululwa amen u tshi rengululwa murena vha dzhavheri hoyu noni ha tsha ḓo lovha u ḓo vha tshilaho ngori o wanala e, e, e nga ngomu kha yesu kristo ri si tsha ḓo shumela zwivhi ri si tsha ḓo shumela mini ngauri o faho itali o landulwa kha zwivhi o faho o landulwa kha zwivhi nga ṅwe nḓila o faho zwivhi a zwi tsha mu kwama u nga zwifha wo fa wa mbo ḓi tswa wo fa a zwi tsha konadzea amen ngori wo landulwa kha zwivhi a mulayo tsha kwamana na iwe yes arali ro fa na kristo Ehe. ri tenda zwauri ri ḓo tshila nae arali ro fa na kristo renda zwa uri ḓo dovha ra tshila na nnyi Ehe. ri a zwi ḓivha zwauri vhunga kristo o no vuwa vhafuni ha tsha fa Mm, lufu a lu tsha mu vhusa mm. ngauri zwe a fa zwivhi o kha- o khaukana tshoṱhe nazwo zwivhi o khaukana tshoṱhe na mini nga lufulo wawe ha tsha dovha a tshinya na riṋe ri tshi yo badekanya na muvhili wa yesu kristo zwivhi ri khou khaukanya nazwo roṱhe ndi u rema lutsinga lwa zwivhi arali ho vhona manzhozi hayani zwi khou khauliwa arali ho vhona malombo hayani zwi khou khauliwa amen arali vhafhasi wo ṱhovheliwa na dziṋora na mini hezwiḽa dziṋora dzi khou khauliwa kule amen arali tshifuna malwadze a lushaka nazwo zwi khou khauliwa hanefha nga ndovhedzo ngori u khou badekanya na muvhili wa isogesa une u na nungo o khaula zwoṱhe zwo itiwa muvhilini wao zwine a tshila u tshilela mudzimu zwine a tshila u tshilela mudzimu yes na inwiho mm. dzi iteni vhane thungo ya zwivhi na vha na nga vhafu ifani kha thungo ya zwivhi nga iṅwe nḓila ṅwana wa mudzimu a u tsha zwifha a u tsha tswa a u tsha teketela a u tsha vha na luambo u wa bvuḓa a u tsha vha na tshifhindulelo a ri no fhindulela thungo a vha ḓira mini a u tsha fhindulela mini a u tsha bonyola vhathu nga sonda u ya gerekeni a u tsha zwifha

ri vhone vha badani vha tou vhona muthu a khou itisa zwiṅwevho nga dzina lesu kana u lisesi muṅwe brada u khou sokou tou itisa zwiṅwewa u si redino mani eh, nga dzina lesu amen ngori u ka gungwa ḽa yesu a ndi ḓo ḓi vhuya ḓa gungwa ḽa yesu u tou ita zwavhuḓi uri u khou dzhena maḓini wa holwa nga gungwa zwone wa holwa nga muvhili wa yesu yabela thungo ya mudzimu na vha vha tshilaho kha Kristo Yesu. Aha. Zwino vhuvhi vhu songo tsha vhusa muvhili waṋu, vhuvhi vhu songo tsha vhusa mini muvhili waṋu yes une tshawo ha ḓo vha u fa. Ni songo thetshelesa dzinyemulo dza wonoyo muvhili. U s- a u- a u tsha tamuwa zwiṅwe na zwiṅwe amen Amen. Eh, na musi ngoho ndi tovha na babalasi

ni songo thetshelesa dzinyemulo dza wonoyo muvhili ni songo thetshelesa nyemulo dza wonoyo muvhili howo muvhili zwine wa tama ni songo zwi thetshelesa zwi iginoreni amen yes nahone ni songo kumedza miraḓo yaṋu kha vhuvhi bivhili ri ni songo kumedza miraḓo ya vheni kha mini kha vhuvhi ya vho shuma zwi songo lugaho ee ngori muvhili hounoni ndi wa yesu kha vha mmbudze vhone vha khou shumisa muvhili wa yesu ita vhuvhi vho tonga judasi iskariot u khou zwifha zwone u tshi khou tswa vho tonga judasi iskariot muvhili wa jesu u tea u ṱhonifhiwa zwone ho muvhili u khou shandukiswa ṋamusi wa vha wa lupenya wa vha wa yesu kristo arali vha vha si na dzhasi ḽitshena vha fhiwa dzhasi ḽitshena nga ṅwe nḓila vhone vha aphuruviwa vha khwaḽifaiwa uri vho fanela ngo ṱanganisa muya mukhethwa vho fanela ngo sungo dzumbulula zwipiri zwa ṱaḓulu amen vhaṅwe vha vheni ndo ri ni tshumela mahayani afha ni tshi aḓela ndo ri vhona tshanduko afhe vhaṅwe vha vheni ndo dalelwa nga vharuṅwa amen zwiṅwe zwi ḓo tea hanefha vha tshi khou dzhena maḓini vha zwi pfa uri hai hu na maṅwe maanḓa ane nda khou a pfa nga ngomu hanga vhaṅwe vho tsikiwaho nga mimuya mivhi i ḓo vha tshi khou ṱuwa musi vha tshi khou lovhedziwa amen vhaṅwe ḓo vha tshi khou khaukana nazwo zwa vhadzimu na malombo na mini zwe vha si lingwa vha sathu bebiwa zwa zwi khou ṱumulwa na musi nga dzina ḽa jesu haleluya re vha nga mini dzina ḽa yesu kristo